Hi ndlela leyi Benny Mayengani the President va nga chinga ha yona, va kote ku hi kombisa leswaku na vona va tirha ku fana na ti-hawks. Namuntlha i siku ra khumen'we N'wendzamhala lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi naswona ni tsakela leswaku hi ya vulavula hi album ya Benny Mayengani the President ya lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi ya N'wendzamhala leyi nga thyiwa leswaku ri Vamatiko. loko ni ta va ni yingiseli album ya beni mayingani the president ku na leswi ni nga fika ni swi tekela enhlokweni kusuka eka swichayachayani ku ya fika eka leswi swi yimbeleliwaka eka swichayachayani ni twa ingaku ku vi na ku antswisiwa swinene hi mhaka ya ku laha ka album liya ku na ti-slow jam Ku na tinsimu ta ku tsutsuma ta ku cinisa ku tlhela ku va na tinsimu leti hi nga vulaka leswaku ri ti na swichayachayani leswi nga international ivi ku tlhela ku va na xitayele xintshwa xa machayelo eka tinsimu ta lembe ra magidimbirhi makhumembirhimbirhi kona ka album yaleyo ya n'wendzamhala loko u languta risimu va matiko i slow jam hi ta tsundzuka leswaku hi lembe ra magidimbirhi khume nhungu loko ku huma albhamu ya tintoma ya beni mayingane the president ku ve na rinsimu swa ni fanela naswona layani hlawu the gupta u fike a ba slow jam ivi slow jam xi vheta xi vuya efexenini laha hi nga vona tinqambi to tala se va ba ti-slow jam kumbe xi hundzuka bombo eka swiyimbeleri swo tala ni vula na namuntlha swiyimbeleri swo tala tinsimu ta vona mi kuma leswaku ri ku tele ti-slow jam a ku ri kokwalaho ka ku hlawu the gupta u fika a chaya rinsimu swa ni fanela ivi a endla leswaku ri ti-slow jam ti tlhela ti vuya efexenini Risimu Vamatiko i risimu ra vunharhu eka album ya Benny Mayengani The President naswona album yi thyiwe ehenhla ka risimu leriwani. Loko ni ta va ni yingisele risimu leriwani ri twakala ri ri risimu ra xintu naswona laha Benny Mayengani The President va kombisa leswaku ri ku na leswinene va nga swi endla kambe vamatiko a ve le ku khensa leswaku a ku na lexi u nga xi endlaku vanhu va ku bela mandla hambi xi ri lexinene va lava u za u hlambisa hlampfi ende a swi koteki mhaka ku hlampfi yi kumeka endzeni ka mati leswi vulaka leswaku va lava ku ku khensa loko u endli leswi nga kotekiki se benny mangani the president hi nga vula leswaku va kombisa kumbe va vula leswaku ri hambileswi mitirho leyinene va nga yi tirha kambe eka vanhu a yi vonaki kasi xin'wana slow jam lexi nga thyiwa leswaku ri swipakupaku loko ni ta va ni yingisele rinsimu swipakupaku hi ku yimbelela ra fana na risimu lera ra ku no la ku phuza nfambo no la ku phuza nfambo na risimu leriya ra ku tintombi ta ka miyexe ta ka miyexe se mayimbelelelo ma tinsimu letiya ma fana kambe eka lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi hlavu the gupta ka album leyi ya n'wendzamhala u fika a cinca magenge hikuva a chaya swichayachayani swa ku hambana na le ka tinsimu letiya loko ho yingisela swichayachayani swa risimu swipakupaku leri nga ka albhamu ya lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi ya n'wendza mhalabe ni mahingani the president hi ta swi twa leswaku ri swichayachayani leswiyani swi na vumaputunyana laha ndzeni se mi ta swi twa leswaku ku vi na ku antswisiwa eka tlhelo ra swichayachayani Mikama yo tala mi kuma leswaku ri ku na ku vuyelerisiwa ka swichayachayani kambe lembe leri Hlavu the Gupta hi nga vula leswaku ri a nga vuyelerisangi swichayachayani eka risimu leriya tanihi ku ri famba ku yelana ni le ka tinsimu leti se hi nga ti boxa kasi ku na risimu ra vunhungu eka album leri nga thyiwa leswaku ri raga ni boso loko hi yingisela swichayachayani leswiyani i swichayachayani leswi nga na regay laha ka swona se ni nga vula leswaku swichayachayani swa regay swi international hi ku swi fikelela eka timheho hinkwato ta misava loko hi yingisela risimu leriya ni swichayachayani swa rona ni nga vula leswaku ri kume nkucetelo kusuka ka risimu leriya ra ku xigaza rhaga leri na rona ri nga ka album ya lembe ra magidimbirhi khume nhungu leyi nga thyiwa leswaku ri tintoma kasi ku tlhele ku va na risimu caroline leri nga ka album leyi nga thyiwa leswaku ri ni happy se swichayachayani leswiyani swa yelana i swichayachayani leswi nga vulaka leswaku ri swi international eka rinsimu leri ya beni maingani the president va vula leswaku ri va vuyisa shutdown ha swi tsundzuka leswaku ku tshama ku va na ku hoxeteriwa hi swikotela mi kuma ku swiyimbeleri swo karhi loko swi karhi swi nyanyula ntshungu swi hoxeteriwa hi swikotela se beni maingani the president va vuyisa shutdown kasi master post eka risimu leri nga thyiwa leswaku ri xinyori Very sick cat u hi busy ngopfu hi mabodlhela na hi swikotela a biwunyana na mina moya wa mina wu ta tsaka se Benny Mayengani the president va vuyisa shutdown Mister Post va lava leswaku vaseketeri va vona va tlheriseta hikuva va hoxetela Benny Mayengani the president hi swikotela ku fana na leswi nga tshama swi humelela Mister Post se loko hi ta eka tinsimu leti hi nga vulaka leswaku ri letiwani ta cinisa swichayachayani swa kona swi endla leswaku ri munhu a twa a lava ku dzinginika loko swi karhi swi chaya i risimu ro sungula ri nga thyiwa leswaku ri petapeta hambileswi risimu leriwani ri nga na beef benimangani the president va koti ku va va chaya risimu ri ri na beef kambe ri tlhela ri cinisa Benny Mayengani the president va vula leswaku ri lavo phuta va phutela ka vona lavo penga va pengela ka vona na lava vo xwela va xwela eka vona i va tlhela va kombisa leswaku ri vona vo to tshika swo yimbelela va ta kota ku sala va vuma se mi ta swi twa leswaku risimu leriwani ri na beef kambe ra cinisa na risimu ra vunkaye eka album leri nga thyiwa leswaku ri mhongo na rona ra cinisa Kasi rin'wana risimu ri cinisaku hi leri nga thyiwa leswaku ri hi nga mi xavisela. Loko ni yingisela swichayachayani leswiyani swi twakala ngopfu ku fana na risimu leri ra ku vuya hi nga vuyi leri nga ka album ya lembe ra magidimbirhi makumembirhi leyi nga thyiwa leswaku ni malambana kambe leriwani ra cinisa swichayachayani swa kona swa tsutsumanyana um swi swi endla leswaku loko ri chaya u twa u lava ku ninginika kumbe u twa u lava ku cina hi rinsimu leriyani Benny Mayengani the president ni nga vula leswaku ri vona va lawulaka loko swi fika eka ku ku chayiwa tinsimu ta muxaka muni kumbe tinsimu leti nga fexenini ta muxaka muni loko va ta va vuyisi mhaka ya slow jam swi endli leswaku vanhu vo tala va landzelela sweswi ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri ya rila gaza ku nga risimu ra vumune na rona swichayachayani swi nga layana swi twakala swi ri swintshwa naswona swi nga endla leswaku ri van'wanyani va landzelela kumbe va landzela mikondzo ya vona hikuva na vona va chaya muxaka wa swichayachayani leswiyani hi ta tsundzuka leswaku benny mayingani the president va ha kutana xin'wana xitayele xintshwa loko va ba risimu ra n'watinyonga hi lembe ra magidimbirhi makumembirhi ka album ya malambana va tlhela va ya ba risimu ra mahinyahinya va tlhela va ya ba risimu ka makuleke sweswi va be risimu leri nga thyiwa leswaku ri tsonga gele machayelo lamayani i xitayele xa vona Se ni nga vula leswaku ri na sweswiwani va kote ku ta na xitayele xintshwa eka risimu leri nga thyiwa leswaku ri Ya Rila Gaza. Kasi ku na risimu ra vuntseu eka album. Leri i risimu ra Beef leri nga thyiwa leswaku ri Nwa Swigalani. Risimu leriwani ni nga vula leswaku ri i beef leyi nga kongomisiwa eka Mister Post, yi tlhela yi kongomisiwa eka Gagashi loyi ku nga mukondloteri wa tigigi ivi yi tlhela yi yevula na Munghana Lonene FM makombandlela mhaka ya masagwati eka risimu ra vuntsevu leri nga thyiwa leswaku ri n'wa swigalani hi ndlela leyi Benny Mayengani the president va nga chinga ha yona va koti ku hi kombisa leswaku ri na vona va tirha ku fana na ti-hawks ha swi tiva leswaku Mister Post va tshama va vula leswaku vona va tirha ku fana na ti-hawks se na benny mayengani the president va kombisile leswaku ri na vona va na rona tirhelo ra ku fana na ti-hawks hi mhaka ya ku vuxokoxoko lebyi va nga byi paluxa eka tinsimu letiyani bya chavisa swinene vanhu vo tala va vula leswaku rihlavu the gupta u lava mupfuni eka swichayachayani kambe lexi mina ni nga fika ni xi tekela enhlokweni i ku loko hlavu the gupta u kumeliwa munhu wa ku n'wi pfuna eka swichayachayani Vanhu va tlhela va teka mikutlunya va nyika munhu loyi a nga ta va a karhi a pfuneta Hlavu the Gupta. Ivi Hlavu the Gupta se a voniwa ingaku a nga na ntikelo. Ku ri ku loko ho langusa, Hlavu the Gupta u humelerise tinjambwa to tala hi ku tirhisana na Benny Mayengani the President. Ku ri album leyi nga ta pfala i ya mani, eka nkarhi wa sweswi a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku va ni vula leswaku ri i ya mani leyi nga ta pfala hi mhaka ya ku sweswo swi ta ya hi ku vanhu va fiki va yi amukela njhani album ende ta vona leswaku ti-album leti ta ha ku huma se hi se kota ku va na nkarhi wa kahle wa ku va hi vona leswaku ri vanhu va yi tsakeli ku fika kwihi sweswo hi nga kota ku swi twa loko hi yingisela etimovheni leswaku ri i tinsimu ta mani leti chayisiwaka ngopfu na ku va hi swi twa lomu tigigini na ku va hi swi twa lomu mabyaleni na ku va hi swi twa lomu makaya hi tlhela hi swi twa na le mavhengeleni Kasi kun'wanyana laha hi titwaka kona hi lomu ka swiyanimoya kambe eka swiyanimoya ka man'wani swa bayizisa hi mhaka ya ku loko va xitichi va langi nqambi leyi vona va tsakelaka yona va ta chayisa ngopfu yona kambe loko hi languta eka vanhu vanhu hi vona va ti langelaka leswaku va lava ku chayisa tinsimu ta mani se hi nga kota ku va hi swi vona leswaku i mani loyi a nga hlula eka vakulukumba lavambirhi se nkandziyiso wa ku va hi avanyisa kumbexani hi vula leswaku i mani loyi a nga hlula Hi ta wu endla loko hi ta va hi yingiseli eka swiyenge leswi se hi nga swi boxa.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 Loko ku ri ku minkandziyiso leyi avelanaka na n'wina yona yi mi khoma kahle, hi kombela mi tlhela mi tshikelela na kunupu leyi nga tsariwa leswaku ri